האלא האלא, שלום עליכם טייערע צוהערערס, דא ר' אסתר. וואס הערט זיך? איך האף אז איר זייט געזונט. איך האב לעצטענס געהאט טעכנישע צרות, זייט מיר מוחל אז דער לעצטע עפעזאד האט פארשפעטיגט. אבער נו, יעצט איז דאך א נייער עפעזאד, וואס וועט מען הערן? אונזער טייערע קארעספאנדענט מוישעלער איז צוריקגעקומען מיט נייעס פון פוילן, און איך דערצייל א וויץ. צי איז עס קאמיש? דאס דארף איר באשטימען. איר זייט גרייט צו הערן אביסל אידיש? און אפשר צו לאכן? גוט, לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש!
שלום עליכם טייערע פריינט,

מוראנאוו איז געווען די אידישע געגנט פאר דער צווייטער וועלט מלחמה. מיין ערשטער איינדרוק פון ווארשע איז געווען אז ווארשע איז זייער א שענע שטאט. איך האב שטענדיג געהערט פון מענטשן אז ווארשע איז מיאוס. דאס איז ניט דער אמת. פרשה איז א געמיש פון מאדערנער ארכיטעקטור און אלטער ארכיטעקטור, אבער די אלטע ארכיטעקטור איז באמת ניט אזוי אלט. פֿינף און אַכציק פראצענט פון ווארשע איז צעשטערט געווארן אין דער צווייטער וועלט מלחמה. אבער נאך דער מלחמה האבן די פאליאקן ווידער אויפגעבויט טיילן פון דער שטאט פונקט ווי זיי זענען געווען פאר דער מלחמה. ווארשא איז אויכעט א גרינע שטאט, פול מיט גערטנער, פארקן, ביימער און בלומען. אפשר ווילט איר וויסן, נו מוישעלע וואס האסטו געטון די גאנצע צייט אין פוילן? אין יוני האב איך זיך פארשריבן אויף א פויליש קורס, איך האב זיך געלערנט פויליש יעדן טאג מאנטאג ביז פרייטאג דריי שעה א טאג, איך האב שוין געקענט אביסל פויליש ווייל איך האב זיך געלערנט אליין מיט דואלינגאו וואס העלפט אביסל, און מיט פויליש לערן ביכער. פויליש איז זייער א שיינע אבער אויכעט זייער א שווערע שפראך. און פויליש העלפט אביסל מיט אידיש. ווייל עס זענען דא אסאך פוילישע ווערטער אין דער אידישער שפראך. אבער די שפראך וואס איך האב גערעדט די מערסטע צייט אין פוילן איז געווען אידיש. זומער צייט אין ווארשע איז א גן עדן פאר אידישיסטן. דער ייִדיש קולטור-צענטער אין וואַרשע באָט אָן אַ ייִדיש זומער-פּראָגראַם וואָס קומט פֿאָר סוף יוני אָנהייב יולי. ייִדישיסטן פֿון איבער דער גאַנצער וועלט קומען קיין וואַרשע און כּמעט יעדן טאָג האבן מיר זיך געטראפן און געשמועסט אויף אידיש. ס'איז געווען זייער שיין צו זיין מיט אזויפיל אידיש רעדערס. און וואס האב איך געטון אין יוני? דאס וועל איך אייך דערציילן אין נאך אן עפיסאד פון פראסטע אידיש. זייט געזונט!
א דאנק מוישעלע! ס'איז אלעמאל גוט צו הערן פון דיר און צוהערערס אז איר האט מעשות פון ארום פארן אדער אנדערע טעמעס, איר קענט אויך זיין א גאסט שיקט מיר אן אנזאג. און איצט אביסל הומאר, א וויץ. אמאל איז געווען א פרוי און די פרוי האט געוואלט נייע הויזן איז זי געגאנגען צו א שניידער. זי האט מיטגעבראכט זעהר פיינע שטאף און זי האט באשטעלט די נייע הויזן. האט דער שניידער געזאגט, גוט! דאס איז זעהר פיינע מאטעריאל, איך וועל אייך אויפנעהן אפאר שעהנע הויזן. קומט צוריק אין א וואך ארום. א וואך גייט פארביי און די פרוי גייט צוריק צום שניידער. די הויזן זענען נישט גרייט. זאגט דער שניידער, קום צוריק אין א וואך ארום, די הויזן וועלן זיין גאר שיין. קומט די פרוי צוריק מיט א וואך שפעטער. נישטא קיין הויזן. נאכאמאל די זעלבע מוסר, קומט צוריק אין א וואך ארום, זאגט דער שניידער. זעקס וואכן גייען פארביי אזוי. קומט די פרוי צוריק און די הויזן זענען סוף כל סוף גרייט. די פרוי מעסט זיי אן. און די הויזן זענען פערפעקט, זיי פאסן אזוי גוט, טאקע פרעכטיגע הויזן. עס קומט די צייט צו באצאלן, און די פרוי קען זיך נישט האלטן, זי מוזט עפעס זאגן, זאגט זי דעם שניידער, ווייסט וואס? גאט האט נאר באדארפט זעקס טעג כדי צו שאפן די גאנצע וועלט, און איר? איר האט געדארפט זעקס וואכן אויף אפאר הויזן! כא, זאגט דער שניידער, אבער גיט א קוק אויף די הויזן, און גיט א קוק אויף דער וועלט. נו, וואס מיינט איר? אביסל אמוזאנט, ווי א סטודענט האט מיר געזאגט, אוי וויי. נו, דאס איז פראסטע אידיש, דער עפיזאד איז אויס. אז איר ווילט ליינען א טראנסקריפט, גיט א קוק אין די עפיזאד באמערקונגען, show notes. א דאנק מוישעלע און א דאנק אלע וואס האבן מיר געשיקט א רעקאדירונג וועגן זייערע באליבסטע לידער פאר דער ספעציעלע פראגראם וואס קומט פאר. עס בלייבט נאר אביסל צייט אז איר ווילט מיר עפעס שיקען. אז איר ווילט אן אנזאג שיקען קען זיין גאר פשוט, למשל מיר הייסען די שוועסטער בעטי און אונזער באליבסטע ליד איז ביי מיר ביסטו שיין. אדער איך הייס ראזע און מיין באליבסטע ליד איז אין אלע גאסן. נו, גוט, איך וויל אייך נישט האקן קיין טשייניק, גענוג. ביז מיר טרעפן זיך ווידער, זייט געזונט און שטארק.

א גרויסן דאנק!